سلاو هاوڕێیان لەوانەی ئەم جارەدا باسی مێسۆد ئۆڤەر لۆدین دەکەین لەوانەکانی ڕابدوودا باسی مێسۆد ئۆڤەر ڕایدی مان کرد کە مێسۆد ئۆڤەر ڕایدی پێویست بوو لە نێوان دوو کڵاسدا ڕووبدات و هەردوو مێسۆدەکەش هەمان ناویان هەبێت و هەمان پارامیتەر و هەموو شتێکان لە یەک بچێ ڕیتێرن تایپ و هەر هەموو شتێکان لە یەک بچێ بەڵام مێسۆد ئۆڤەرلۆدین جیاوازە ئێستا ئێمە مێسۆدێکمان هەیە بە ناوی مێسۆدی ڕەن لە کلاسی مین کلاس یەکەم شت مێسۆد ئۆڤەرلۆدین لە یەک کلاسدا ڕوو دەدات مێسۆدێکمان هەیە بە ناوی ڕەن ئەگەر مانی ئۆڤەرلۆدی بکەین پێویستە چی بکەین مێسۆدەکە بە هەمان شێواز وەک خۆی دەنووسین و پێویستە یەکەم مەرج یەکەم هەمان ناویە بێ ئەمە ناوی ڕەنە ئەمەش ناوی ڕەنە ئەگەر ناوەکەی گۆڕە ئەو مێسۆد ئۆڤەرلۆدین نییە بەڵام ئیرەرمان دەداتێت بۆچی لەبەرەوەی ناکرێت دوو شت هەمان دوو ڤاریابڵ یاخود دوو مێسۆد هەمان ناویان هەبێت لە جاڤادا ئەگەر بێت و ڕتێرن تایپی مێسۆدەکە بگۆڕین واتی ئەمە بکەین بە ئینتی ئەک ئینتی ڕان دواتە با ڕتێرنی سێ بکەین دەبینین بە ئەمان شێواز هەمان ئیرەرمان دەداتێت واتە بەمە کێشەکە چارەسەر نابێت واتە مێسۆد ئۆڤەرلۆدین پەیوەندی بە

ئێستا دەبین ئیرەرەکەمان چارەسەر بوو و هەردوو مێسۆدەکەش ئۆڤەرلۆد بوون ئێستا گەر لێرە پرینت بکەین لێرە پرینت یەک دەکەین لێرە پرینتی دوو دەکەین بە هەردووکانکەین بە ستاتیک بۆی پێویست بە ئۆبجێکت نەکا بۆ کۆکردنیان ستاتیک ئێستا چۆن کۆلی بکەین ئەگەر مانی ئەو مێسۆدە کۆڵ بکەین تەنها دەنووسین ڕان لەم کاتەدا پرینت یەکمان بۆ دەکا ئەی ئەگەر مانی ئەمە پرینت کەین پێویستە پارامیتەرێکی بۆ بنێین چونکە ئەم مێسۆدە پارامیتەرێکی یانی دووی بۆ دەنێری بۆ نمونە ئەم جاریان ئەمما بۆ پرینتەکە ئەگەر بێت و لێرە ئەمەش ئینتی ئێسی هەبێ بە هەمان شێوە دیسان و ئیرە ڕوودەدا چونکە هەردووکیان هەمان پارامیتەریان هەیە و لەیەک دەچن یانی ئێسە لەویایە جاڤا نازانێ ئەم دووە بنێرێ بۆ کامەیان بەڵام یا دەتوانین شتێکی تر بکەین ئەمەیان بکەین بە دەبڵ یانی مێسۆد ئۆڤەرلۆدین کاتێ ڕوودەدا کە لە تایپی پارامیتەرەکان یاخود ژمارەی پارامیتەرەکاندا جیاوازی هەبێت یاخود ئەگەر ئەمەش پارامیتەرێکی تری هەبێت

کەواتە کۆلی ئەمەیانمان بۆ دەکات ئەی ئەگەر ئەمە بکەین بە دەبڵ کۆلی کاممان بۆ دەکە لەم کاتە کۆلی هیچیانمان بۆ ناکە بەڵکو ئیرە ڕوودەدا چونکە هیچ مێسۆدێکمان نییە کە یەکەم پارامتری ئینتیجەر بێت دووەم دانی دەبڵ بێت هەمان یەکەمی دەبڵە دووەمی ئینتیجەر یعنی ئەگەر ئەبێت و ئەمەیان بکەین بە پوینت نۆ ئەمەش ئەمە لابەری ئێستا ئیرەنمان ناوێت. لەوانەیە بڵێی مێسۆد ئۆڤەرلۆدین سوودی چیە؟ لە جیاتی ئەوەی مێسۆد ئۆڤەرلۆدین بەکار بێنم، بە دڵی خۆم ناوێکی تێ ئەنووسم. مێسۆد ئۆڤەرلۆدین سوودەکەی ئەوەیە ئاسانکاری دەکات بۆ یوزەر بۆ ئەوەی بە ئاسانی لە کۆدەکان تێ بگات. بۆ نموونە ئەگەر بێت و لە جاڤادا سەیر بکەین کۆمەڵی مێسۆدی ئامادەکراو هەیە. بۆ نموونە گەر سترینگێکمان هەبێ. سترینگی ئێکس یەکسانی کین بە با شتێکی تیا نووسین دیپارتمنت لە خۆر نووسین سیستەم دۆت ئاوت دۆت پرینت لنی ئێکس دۆت لە جاڤا لە مێسۆدێکی حازری هەیە بە ناوی ئیندێکس ئۆف لەم مێسۆدەدا هەر شتێک بنووسین بۆ نمونە ئێمە ئەنووسین ئەی ئەنووسین ئی ئەم مێسۆدەوە چیمان بۆ دەکا دەڕوات ئیندێکسی یەکەم پیتی ئیمان بۆ دێنێ لە سترینگەکەتە ئێستاگە سێری بکەین سفر یەک یعنی ئێستا ئەم مێسۆدە یەکمان بۆ پرینتەکات ئەگەر سێری بکەین یەکەمان بۆ پرینتەکان ئیندێکسی یەکەم PTE بەس ئێمە لەوانەیە بۆ نمونە ئیندێکسی ئەم ئیەمان بێت چۆن پێی بڵێین لەم کاتەدا جاڤا نەهاتوو مێسۆدی کچتر دروستکا بۆ ئەوە بەڵکو هاتووە ئەم مێسۆدی ئۆڤەرلۆد کردووە کە ئەوش ئاسانکاریەکە بۆ ئێمە دەزانین مێسۆدی کچتر هەیە کە ئۆڤەرلۆدی ئەم مێسۆدی کردووە و هەمان کار دەکات بەڵام کەمێک جیاوازە و جیاوازتر ئیشەکە دەکات بۆ نمونە ئەگەر لێرا بڵێین ئیندێکسی دووەم پیتی ئیمان بەرێ واتا یەکەم پیتی ئیمان ناوێت دێ سێری ئەکات سفر یەک دەگا بە ئی ئەم یەکە ئەپەڕێنێت چونکە ئێمە دووەم پیتی ئیمان دەوێت سفر یەک دوو سێ چوار پێنج شەش حەوت کەواتە ئەمجارەیان حەوتمان بۆ پرینت دەکا حەوتەکەی بۆ پرینت کردین ئەگەر ئی یەکی ترمان هەبێ لێرایە بە هەمان شێواز سێکۆ بۆ ئەو سێیە بۆ پرینتەکە ئەمە سودی مێسۆد ئۆڤەرلۆدینە کە ئاسانکاریمان بۆ دەکات بە هیوای ئەوەی سودتان لەم وانەیە بینیبێت.